א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. אין אפאר טעג ארום וועט מען שטיין ראש השנה ביים דאווענען און אויסשרייען עת שיבו עת פילו עת צדקו מעבירן את רוע הגזירה. מ'וועט בעטן ביים אייבערשטן פאר א גוט געבענטשט יאר, פאר א כסיווא כסימא טובה, מיט בני חיים זוני רווחה. וואס איז מעביר נשׂראי א גזירה זאגט מען דריי זאכן, איז תשובה איז תפילה איז צדקה. אין א שיחה געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ב' עמוד פֿיר הונדערט און נײַן האט דער רבי מסביר געווען אז די ענין פון תשובה תפילה צדקה, כאטש אז אויבנאויף קען מען טראכטן אז די זאכן זענען אויך דא להבדיל ביי גויים, נאר וואס דען, ביי אידן איז עס אינגאנצן אנדערש, ס'איז נישט די זעלבע זאך ווי ס'איז ביי גויים. וועט זיך אפשטעלן אויף די ערשטע פון די דריי, דאס איז תשובה. ביי די גוים איז אויך דא א ענין וואס הייסט תשובה, אז אויב איינער האט זיך פארזינדיגט פאר א צווייטן, וואס דארף ער טון? רופט מען עס אן אויף ענגליש ריפענטענס, אין די שיחה דער רבי זאגט עס אויף ענגליש ריפענטענס, דער רבי איז מסביר אויך די ענין פון תפילה און צדקה, תפילה איז די ענין פון פרעיער, און צדקה איז די ענין פון טשעריטי, און דער רבי איז מסביר ווי יעדע דריי, יעדע איינס פון די דריי, איז עס ווי אזוי עס איז ביי די גויים, און ווי להבדיל ביי די אידן איז עס אינגאנצן א אנדערע ענין. רעפענטענס, דאס דעניע פון תשובה, ווי ס'איז ביי א גוי, איז אויב איינער האט זיך פארזינדיגט פאר א צווייטן, גייט ער צו צו יענעם, און ער בעט אים איבער, ער האט חרטה, ער זאגט אים, זיי מיר מוחל וואס כ'האב זיך פארזינדיגט, כ'האב געטון כך וכך. וואס איז פשט אז אויבנאויפיג דאס איז די ענין פון תשובה? אז א איד האט זיך פארזינדיגט פארן אייבערשטן, קומט ער צום אייבערשטן און ער איז זיך מתוודה, און ער זאגט אז ער האט געזינדיגט, און ער האט חרטה, און ער הייבט אן, ער מישט איבער א בלעטל, הייבט אן א נייע ענין. אבער די אמת איז, די טייטש פון תשובה איז זיך צוריקצוקערן, תשובה צוריקצוקערן צו וועמען? זיך צוריקצוקערן צום אייבערשטן, אבער זיך צוריקצוקערן צו זיך אליינס. יעדע איד האט דאך א נשמה, וואס די נשמה איז פארבינדן מיטן אייבערשטן, ס'איז א חלק אלוקי ממעל ממש. איז אפילו ווען חס ושלום מ'האט געטון עפעס וואס איז קעגן רצון השם, אבער סוף כל סוף א איד איז מען געבליבן. תשובה טון הייסט נישט באשאפן א נייע זאך, נישט ווערן א נייע מציאות, נאר פשוט צוריק צו קומען צו ווער מען איז באמת. מיר בהרחבה קען מען דאס פארשטיין לויט א שיחה וואס דער רבי איז מסביר דאס וואס שטייט אין די אלטע רבי זאגט אין אגרת התשובה אין פרק ד' ער רעדט דארטן ארום וואס דאס די מצוות התשובה אין ערשטע דריי פרקים זאגט די אלטע רבי אז מצוות התשובה איז פשוט קבלה אז פון יעצט און ווייטער וועט ער מער נישט זינדיגן ער נעמט זיך אן קבלת עול מלכות שמים, ער וועט נישט מער מורד זיין אין דעם אייבערשטן, אלע אנדערע זאכן וואס איז דא פארבינדן מיט תשובה צו זיי רופן תעניתים, סיגופים, קרבנות, די אלע זאכן זענען נישט עיקר מצוות התשובה. אין פרק ד' הייבט ער אן און זאגט, אבער כדי דאס צו פארשטיין דארף מען ערשט מקדים זיין אט דאס וואס עס שטייט אין זוהר אז תשובה איז ענין פון תשוב ה', דאס איז די ווארט תשובה, נטריקן, וואס איז דאס דער ה'? דאס איז די ה' פון שם הוויה, פון שם י ק ו ק איז דא א ה', תשובה מיינט מען דארף צוריקקערן די ה'. און אזוי ווי אין שם הווי' איז דא צוויי קיי'ס, יט קיי און וו קיי, איז במילא איז דא צוויי תשובות, ווי ער רופט עס אן תשובת התאה און תשובה עילאה. בפשטות איז די תשובת התאה דאס איז די ענין פון פשוט תשובה טון אויף חטאים, וואס איז דאס די ענין פון תשובה עילאה? דאס איז א אנדערע סארט תשובה, ס'איז א תשובה צוריקצוקערן די נשמה וויאזוי די נשמה איז געווען פאר זי איז אראפגעקומען אויף די וועלט און געווארן א מציאות בפני עצמו. אט די צווייטע דרגת התשובה איז גאר א הויכע דרגת התשובה עד כדי כך אז דאס איז אזא סארט דרגת התשובה וואס איז שייך אויך ביי צדיקים, די לשון הפסוק והרוח תשוב אל אלקים אשר נשאנו, די נשמה, די רוח, דארף זיך צוריקקערן זאל זיין אזוי ווי פאר זי איז אראפגעקומען אויף די וועלט, און דאס איז די עבודת הצדיקים אין ענין פון תשובה. אזוי אויך שטייט אז משיח אסר על סבא צדיקיה בתיעבתא. משיח גייט קומען און מחזיר זיין בתשובה די צדיקים, וואס דארפן זיי תשובה טון, זיי האבן דאך נישט קיין עבירות, דאס איז די העכערע דרגה פון תשובה, תשובה עילאה. זאגט אבער דער אלטער רבי אין אנהייב פרק ד', אז כדי צו פארשטיין די ענין פון תשובה דארף מען מקדים זיין די ענין פון תשובה אז דאס איז תשוב ה', תשובה תרתוה, תשובה עילאה, וואס אויף דעם פרעגט זיך א קשיא, לכאורה אויב זאגט מען אז עיקר מצוות התשובה איז קבלה על לא להבא און אלע אנדערע זאכן זענען זייטיגע זאכן, פארוואס פונקט תשובה על לא וואס איז אזא הויכע דרגה דאס איז יא וואס מען דארף מקדים זיין פאר די פשוטע תשובה? נאר וואס דען? די ענין פון תשובה צו א תאוה, פשוט א תשובה אויף עבירות, קען אויך זיין אין צוויי אופנים. ס'איז דא די תשובה וואס א מענטש האט זיך פארזינדיגט פארן אייבערשטן, ער קוקט זיך אן אז ער איז איין מציאות, די אייבערשטער איז א צווייטע מציאות, און ער דארף תשובה טון, אויף דעם וואס ער האט זיך פארזינדיגט פארן אייבערשטן, וואס ווי געזאגט פריער, להבדיל, די גוי'אישע רעפענטענס, ס'איז דא מיין מציאות און איך האב זיך פארזינדיגט פאר א צווייטן, אבער אז מען דערהערט אז באמת איז דא נאך טיפער, ס'איז דא א נשמה, וואס די נשמה איז ויפח באפיו נשמת חיים, די אייבערשטער האט אריינגעבלאזן אין מיין די נפח מתוכו נפח, דער אייבערשטער האט אריינגעבלאזן פון טיפעניש פון זיך פנימיות החיות וואס דאס איז די נשמה, איז ווען מען טוט תשובה דארף מען צוריק גיין און מגלה זיין אט די ענין וואס איז דא אין נשמה, אז די נשמה זאל זיך צוריק קערן אזוי ווי עס איז געווען פאר ויפח. איז דעמאלטס, אפילו ווען מען האלט נאך אויף די דרגה פון תשובה תתאה, אז מען רעדט נאך וועגן פשוט וועגן עבירה וואס א מענטש האט געטון, איז א גאנץ א אנדערע ענין פון תשובה. תשובה איז ווי דער רבי זאגט, זיך צוריקקערן צו זיך אליינס, וואס דאס איז א מורא'דיגע חיזוק, א מענטש דארף אמאל תשובה טון, ער האט עפעס. געטון, עס דורכגעפאלן, קען זיך אמאל טראכטן, וואס דארף איך טון, איך דארף קריכן אויף גראדע ווענט, איך דארף באשאפן א נייע מציאות וואס איך בין נישט, איך דארף ווערן עפעס וואס איך בין נישט, זאגט מען אים ניין, תשובה הייסט פשוט קער זיך צוריק צו ווער דו ביסט באמת, דאס טייטשט תשובה, ווער נישט קיין נייע זאך, ווער ווער דו ביסט, זיי'ס מגלה. זאל די אייבערשטער טאקע העלפן אז מען זאל קענען זוכה זיין יעצט אין די טעג פון עשרת ימי תשובה צו תשובה שלימה און נישט נאר תשובה תתאה נאר אפילו תשובה עילאה א סיבוך סיום טובה א גוט געבענטשט יאר זאל האבן טאקע בנים חיים זונות רווחה און אלעס וואס מען דארף סיי בגשמיות און סיי ברחניות.